Maitei rory peẽme g̃uarã temimbo'ekuéra. Jahareíta hína hese ha jepa ñañemoaranduve hag̃ua ko ñe'ẽtéva rehegua. Ha ko'ág̃a jahecháta hína arakuéra, los tiempos, los tiempos verbales, ñe'ẽtéva arakuéra, upéva ha'e hína España ñe'ẽme, los tiempos verbales, ha pehecháta peho hajépa mba'éichapa jaipuru porã va'erã guaraníme umi tiempos verbales. Ha guaraníme jaguereko hína mbohapy, mbohapy ára, umíva umi ára jaipuru porã va'erã ha jaipurukuaa va'erã. Jepa upéva hína ha'e pe mba'e iñimportantevéva guaraníme ke utilisémos korrektamente los tiempos verbales. Ha upéva jahecháta jahávo ko kóva ko mbo'epýpe. Ko'ápe jaguereko hína ha jepa umi mbohapy ára jaguerekóva guarani ñe'ẽ, ápe hína jaguereko ára ag̃agua, upéva ha'e hína España ñe'ẽme ja'éva tiémpo presénte, upéi jaguereko hína pe ára upeigua, upéigua, upéva hína ne'ĩragui tiorguahẽ ha upéva ha'e hína pe tiémpo futúro, upéi jaguereko hína pe ára mboyvegua, Mboyvegua upéva ja ohasáma va'ekue, oikóma va'ekue. Ha upéva ha'e hína pe tiémpo pretérito kastellánope, ajépa, pretérito, oikóma va'ekue. Ha pe árango hína mba'e he'i ñandéve. Pe ára he'i hína ñandéve, ajépa, mba'e árapa, mba'e moméntopepa ojejapo hína pe ñe'ẽtéva, en qué momento se lleva a cabo la acción. Upéva he'i hína ñandéve pe ára, pe ñe'ẽtévapa mba'e moméntope ojejapo, el verbo, la acción, en qué momento se realiza. Upéva he'i ñandéve hína pe tiempo verbal. ha ko'a guive katu ñañepyrũta ñande jahesa'ỹijo jahávo. Mba'e ñahesa'ỹijóta? Ñahesa'ỹijóta jahávo peteĩteĩ. Ajépa, mba'éichapa jaipuru va'erã hína umi ñe'ẽky, upéva ha'e hína partíkulas. mba'éicha jaipurúta jahávo umi ñe'ẽky ja ikatu hag̃uáicha jaipuru porã pe ñe'ẽtéva arakuérape. Ko'a guive jahechátama hína ára ag̃agua, tiémpo presénte, upéva hína ha'e pe ñe'ẽtéva ojejapóva hína ko'ág̃a, presénte, ko'ag̃aite ñande jajapóva, ajépa. Ha guaraníme jaguereko avei umi ñe'ẽky he'íva hína ñandéve ñande jaipuruha hína pe ñe'ẽtéva ára angaguápe. Entonce, cuando nosotros utilizamos estas partículas, entonces de esa manera nos está indicando que el tiempo del verbo es el presente. ¿Cuándo? Cuando yo utilizo la partícula ina y la partícula iconi. Ha upéicha jahecháta ápe techapyrã. Jaguereko hína techapyrã he'íva ñandéve, amba'apo aína. Máva omba'apo? A, partícula ¿eh? Che amba'apo'aína, amba'apo'aína. Entonces, térã rangue che, pronombre personal che, le corresponde la partícula a, che amba'apo'aína. ¿eh? Upéi he'i, jaguata ñaína. ¿eh? Má oguata, ñande jaguata ñaína. Mba'ére aipuru hína pe ñe'ẽky ja? ha'égui hína guata peteĩ ñe'ẽtéva jurugua. Jaguata jaína. Ko'ág̃a jaguata ñaína. Repurahéi reína. Máva opurahéi? Nde, nde repurahéi reína. Ko'ág̃a repurahéi reína. Upéi he'i, Oma'ẽ hína. ko'ág̃a oma'ẽ hína, ma ha'e oma'ẽ hína. Ha upéi oĩ pe ñe'ẽky Iconi. Iconi hajépa jaipuru avei ára ag̃aguápe, upéva hína ha'e tiémpo presénte. Ikatu ja'e peguata pe Iconi. Ko'ág̃a peẽ peguata peikóni. Ma, peẽ. Peẽ peguata peikóni. Jakaru jaikóni. Ko'ág̃a jakaru jaikóni. Ma, ñande jakaru jaikóni. Ñañe'ẽ ñaikóni. Upépe jaipuru hína partíkula ña, ndajaipurúi ja. Mba'ére jaipuru ña? Ha'égui hína ñe'ẽ peteĩ ñe'ẽtéva tĩgua ha upéicharamo ñaipuru va'erã pe ñe'ẽky partíkula tĩgua avei. Ha jepa. Upéi he'i roke roína. Ke ha'e hína peteĩ vérvo ha jepa que es dormir en español. Roke, roke roikóni. Roke roikóni. Ha jepa. Upéva he'ise hína Nosotros estamos durmiendo. Ha upéicha jaguereko hína ápe umi mokõi ñe'ẽky jaipuru va'erã, ajépa, ñamosusútarõ térã jaipurútarõ hína pe ñe'ẽtéva ára ag̃aguápe. Entonces, las partículas que debemos utilizar con el tiempo presente son, ina y la siguiente partícula ikóni. Upéi jaguereko ára mboyvegua. Mboyvegua upéva he'ise hína ohasáma va'ekue tiémpo pretéritto. Oikóma. Upévare hína jaguereko partíkula akue. Remba'apo akue. Mba'e he'ise upéva? Remba'apo akue. Ymáma nde remba'apo va'ekue. Ajépa? Akue. akarúmi, che akarúmi, akarúmi. Ndaha'éi ko'ág̃a akarúmi, akarúmi va'ekue, ajépa. Upéi va'ekue, epuka va'ekue, epuka va'ekue ko'ág̃a, nahániri, yma repuka va'ekue. Va'ekue hína peteĩ ñe'ẽky ohechaukáva ñandéve ymáma ñande japuka va'ekueha. térã nde repuka va'ekue yma. Raka'e, ẽ. Pehai raka'e. Peẽ pehai raka'e. Mba'e árape, aréma pehai. Mba'ére upéva jaipuru hína upépe pe ñe'ẽky raka'e ha upéva he'ise hína aréma jajapo hague, ohasáma. Kuri, ẽ. Ambyasy kuri. Ambyasýkuri. Ko'ág̃a piko ambyasy. Nahániri. Ymáma ambyasy va'ekue che. Ha upéi oĩ pe partíkula ra'e. Jaikuaa ra'e. Yma jaikuaa va'ekue. Ndaha'éi ko'ág̃a. Upéicha jaguereko hína pe ára mboyvegua oguerekoha hína umi ñe'ẽky ikatúva jaipuru jahechauka hag̃ua mba'e árapepa jaipuru hína umi ñe'ẽtéva. Jaha reívo hese hína jaguereko upe ára upéigua, upéi. Upéi akarúta, upéi ajerokýta, upéi akéta. Ne'ĩraguiti hína upéva og̃uahẽ he'ise ñandéve. Upéva ha'e hína pe España ñe'ẽme ja'éva ñande hína tiémpo futúro. Mba'éva hína upévape ñe'ẽky jaipurúta upépe? Ta. Asapukáita. Ko'ág̃a piko asapukáita che? Nahániri. Asapukáita upéi, ne'ĩra gueteri asapukái. Va'erã. Repuka va'erã. Ko'ág̃a piko repuka? Repukáma piko ra'e? Nahániri. Repuka va'erã. Upéi repukáta. Upéi oĩ ne. Ñaikytĩne. Ñaikytĩne so'o. Upéi ñaikytĩne. Ko'ág̃a ndaha'éi. Ajépa. Jaguereko avei ñe'ẽky arã. Aipytyvõ arã. Aipytyvõ arã che sýpe. Ko'ág̃a piko aipytyvõ? Nahániri. Aipytyvõ'arã upéi ára upeigua. Upéi jaguereko mbota, pe ñe'ẽky mbota jaipuru hína pe ñe'ẽtéva tĩgua ndive. Ajépa. Poñy ha'e hína peteĩ ñe'ẽte batĩgua, upéicharõ pe ñe'ẽky jaipurúta hendive hína ha'e mbota. Opoñy mbota. Amo mitã opoñy mbota. Opoñýma piko? Nahániri. Opoñy va'ekue? Nahániri. Opoñy mbota upéva he'ise hína ne'ĩraguiti. Upeigua. Opoñýta hína upe ha he'ise. Ne'ĩra gueteri opoñy, opoñymbota. Ha pota ha'e hína pe ñe'ẽky jaipuru va'erã ñe'ẽtéva juruguándi. Oky pota. Okýma piko nahániri oky pota hína. Okýta hína. Upéva he'ise. Upéva hína umíva hína ha'e ñe'ẽky ojepurúva hína pe ára upeigua ndive. Tiémpo futúro jahechaka hag̃ua pe ñe'ẽtévape en los verbos Ha gueno, péicha ñamog̃uahẽ jahávo ajépa hu'ãme ko mbo'epy ñe'ẽtéva ára rehegua, de los tiempos verbales. Ha ame'ẽse peẽme aguyje pe cherecha ha pe cherendu haguére, ha ikatu peẽ pejesareko jey péva ko mbo'epy rehe, ikatu hag̃uáicha pemyesakã porã, ha upéi pehasa hag̃ua ajépa pe tembiaporã, ikatu hag̃uáicha peẽ pehechakuaa avei peikumby para'e ko mbo'epy.